N tɛhidina nti ti maŋ wahala pam, because duusi nahi ni ti maŋmaŋ pam ka ti yina ni ti ti niŋ lala cleaning up exercise ŋɔ maa. Di yɛn chɛ ka ti maŋmaŋ biɛhigu polo ka di viɛla. Ti ban yina maa nyɛla Nasara Youth. Ti nyɛla Nasara Youth m-be biɛhigu maa puuni Tamale South maa ni ka ti be. Yes, ka ti yina ni ti ti niŋ lala cleaning up exercise ŋɔ maa ka din yɛn chɛ ka lala ko kpɛɣu maa ka di baligi. Dama ko kpɛɣu maa yi kana ti kpe ti goota nim maa zaa ŋarimi. ka ti disaidi ni di ŋuna ti yina ti ŋarigali din tooi chɛ ka ti kom maa yi lan kana ka di bi tooi pibigi n-diri ban be other side maa zaa n-tɛha ka ko dili maa kɔŋko n-tɛha di tiriti malarianima ka ti disaidi din tiriti malaria di tuni ti niŋ timaŋmaŋ clean-up because ti yi bi niŋdi li ka ʒiya guli gɔmɛnti bɛ shɛli ni tooi neegi ka ti lan ka alaafee domin gɔmɛnti maa ŋun bela biɛhigu maa puuni so dini n-chɛ ka ti yina ti n laɣim salo maa ni ti yina nti tum lala maŋ sɔŋsim maa tuma din yɛn chɛ ka ti maŋmaŋ biɛhigu maa polo. Sokam pa yino ni kaman ni o yɛn tum tuma n su li maa ni di tumi ni laɣiri yina. Di zuɣu lala zuɣu chɛmi ka di nyɛla yɛtɔɣa muɣisiri saha shɛli kam. Hal yuun shɛli gba ti daa pi niŋdi li ka shɛba daa ga takayuya ni, A! Wei a samli maa bɛ pa zaŋmi ti a ni a zaŋ ti yi nachimba ka bɛ yaagi ka bɛ yɔba. Wei ka a zaŋ liɣiri ŋɔ su a surugu ni ka yina ti niŋdi binshɛɣu a ni niŋdi ŋɔ maa ka di nyɛ a pa lala nyɛli. Di zuɣu Nasara Youth ni kom ya shɛli ŋɔ maa n ko yɛn puhimi ka paɣaba viɛnyɛliŋga ka lee yɛri youth group shɛŋa ban gba zaa pahi bɛ na niŋ sokam kom ŋɔ maŋ ka o yina ni bɛ niŋ binshɛɣu ŋɔ maa ka ti zaaha mooi n zaŋ kuli ti yaɣa yaɣa n tiɛha ti yi mooi li kuli ti ni nya ka di ŋmanila kamani saha shɛli kam duun shɛŋa ban dimdi ti la ko kpɛɣu shɛŋa din kpɛri ti la ti ni nya ka di zaaha baligi domin kom n kuli doli n ŋɔ yuugi kamani din ti ni ko tum tuun shɛli ŋɔ. Di niŋ ka saa mi pumpɔha n-nya ka kom maa chaŋ viɛnyɛliŋga, tɔ amaa di yi laɣim doya la, di kɔŋko waɣirila duunsi. Ti yi nya those days maa Rawlings regime, ti shɛb nyin daa neei paai la ka samasamanim kanna ka ti manim maa mini ti banim maa zɔri gilinda n-cleaniri ti surroundings. Din yɛn chɛ ka ti biɛhigu maa ka di bela ka ti mali sabita. Amaa bɛ bɔhid laa ka ni ti ni Nɔɔn yɛn niŋ laa daɣiri ŋɔ maa n-zaŋ sɔŋ ka lan bɔri ni gomnanti zaŋ li ti ti as contract ka ti lan yihi li bɔ zuɣu. Amaa a yi clean a yiŋ sambani ni ka so gba clean o yiŋ sambani ni, din ka Silimiinsi yɛli maa, ti yɛn mali la clean environment, community. Amaa din kanna sara association ŋɔ a ban zaŋli babi m maŋa n yɛli ni a ti ʒimi ka daɣiri be ti community maa di bi tu ni ti ʒiya ni government zaŋli ti ti contract taɣi ti yina n ti kpaŋsi ti maŋa n yɛli n che ka ti sabita kpaŋsi ni ti daalaafee soya maa kpaŋsi di zuɣu ka bi sabiti ti ka ti gba bi zaɣisi ka yina ti pahi bɛ zuɣu maa. Ka association maa konko n be zuŋɔ maa, amaa saha maa ni niŋdi maa zuɣu ti di bɔri ni ti yaag o tɔnim maa zaa, amaa saha ku tooi ti ti. Di yi nyɛla saha maa lumina, ti ni zaŋli zali asibiri shɛli din kanna maa, din yɛn niŋ ka ti tooi tum tuma maa ka di chaŋ tooni ka ti sabita maa na ni ti daalaafee maa ka di kpaŋsi.